Hazreti Wäil aýdýar, Resulullahyň ýanynadym, iki adam dawaly bolup geldi we biri aýtdy, Ýa Resulallah, şyl adam meň dädemiň ýerini ekip bä diýip aýtdy. Şyl adam meň dädemiň ýerini ekip bä, meňki bolmaly diýip aýtdy. Ine, şy ekip bä meň dädemiň ýerini diýipdir. Oňam Resulullah aleýhisselam şu ekin ekip berene taýhanly ýaly, ekin ekip berene taýhana aýdypdyr. Ol adam meň dädemiň ýerini ekip ber diýipdir. Resulullah aleýhisselam şu gelip dawa eden adama aýdypdyr, taýhan däl, bagyşlaň. Gelip ýer dädemiňki diýen adama aýdypdyr. Şahydyň mamy dädeňkidigine diýipdir. Biladam ýer ekip du we sen ne gelip aýy diýýäň, ýer dädemiňki diýýäň, şahydyň mamy diýipdir. Ki şahyt bolsun, şyl adam zulum zor bilen seň dädeň ýerini ki seň ýeriňi ekip bä diýip şahyt bolsun diýipdir. Ol adam aýtypdyr, Ýa Resulalla, ýok diýipdir. Şahydyma ýok diýipdir. Hak Resulalla aleýhissalatu wessalam aýdypdyr, Onda men şu ýer ekip berene ant berjek, kasam berjek diýipdir. Eger kasam içse ýer myňky bolýar diýipdir. Şony seňde şahydyň ýok diýipdir. Bide ekip ber diýipdir. Hum ol adam aýdypdyr, Dädemiňki ýer diýýän adam. Wiý, ýa Resulalla diýipdir. Bula ýalandan bolsa kasam içse meň ýerim gider-dä elimden diýipdir. Bula kasam içer diýipdir. Men ýerim gitýär diýipdir. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýdypdyr, Ýol şerigat şu diýipdir. Ýöne

Halkyň hakyny iýmeden çürim. Özün utanmajak bolup ýalandan kasam içse. Halkyň hakyny bermejek bolup ant içse. Kyýamat bolanda, şu dünýeden geçenden soň Alla sataşanda Allaň gaharyna sataşar diýipdir, Hudaý saklasyn. Ýagny kyýamady ýok bolar diýipdir. Muny eý jemagat bir zehiniňizde bolsun siz elhamdülillah musulman hemmämiz. Jennet Ulumy Allaň razyçylygy. Wa ridwanun minallahi akbar! Allaň razyçylygy jennetden gowudyr. Kurany Kerimde bar. Wa ridwanun minallahi akbar! Allaň razylygy jennet we jennetiň içindäkiden gowuda. We eýni şijret şyň aksi, jähennem betermi, Allaň gahary beter. Jähennemiň ody ejizdir hiç zat däldir Allaň gazabynyň beraberine. Muny bi musulmandyrys, biz zehinimizde, imanymyzda, wujudymyzda bolmalydyr. Pygamber aýdypdyr, aleýhissalam, Muhammad Rasulullah aýdypdyr, Gözümiziň nury başymyzyň täji aýdypdyr, Her kim ýalandan and içip biriniň hakyny iýse, Kyýamatda Allah sataşar, Allahyň gaharyna sataşar diýipdir. Hem ol adam, ýer ekip beren adam, Mäzä limen terakaha ýa Resulallah? Gala sallallahu aleýhi we sellem, El jennah. Gala feşhed inni qad teraktuha lehu kullaha. Berekallah. O ýer ekýän adam aýdypdyr, Inni ýa şol Resulullah aleýhissalamyň wagzy muňa ötüpdir. Özüniňki diýip duran halatynda-da aýdypdyr, Ýa Resulallah, onda men ant içjek däl diýipdir. Ýeri deşi dädemiňki diýen bolsa şuňa bereýin diýipdir. Şeýden adama näme sen zamin bolýaň diýipdir. Şeýden adama men jennet şoňa buşluk berýän diýipdir. Şeýtse andy-da goýsa, men jennet jennet bilen buşlaýan diýipdir. Oňam ol adam aýdypdyr, Şu ýeri ekip beren adam. Ýa Resulullah, şahet bol, ýeriň şo durşuny şoňa berdim, ant içjek däl diýipdir. Berekella! Hazreti Wäil aýdýar, Şi gürrüňler bolanda men Resulullahyň ýanyndadym diýýär. Muny Hazreti Wäilden kim eşitýär? Alkama diýen ogly eşitýär. Ondan soňra Musned, Taryh, Hadys kitaplarda sebit bolup, hiý bolmasa şu mahal Mubarek siziň jelesäňizde siziň huzuryňyzda şu derman gürrüňler aýdylyp otyr. Eý jemaatlar! Eý musulmanlar! Bir niçe adamyň haky bardyr, bir niçe adamlaň haky bardyr, ýa hemkarynda, ýa doganynda, ýa gaýnene-gaýynatasynda, ýa ogul-gyzynda, ýa eltisinde, ýa ärinde, ýa heleýinde, Ýa her kimden ka bilmeýär kimdigini. Bir adamlaň haky bardyr, Allaň hikmeti şeýle istäpdir, ola hakyna kyýamatda ýetişjekler. Allaň hikmeti şeýle istäpdir. Bir niçe haklar kyýamatda alynmaly bolýar. Hamana, meselen, sada mysal aýdýyn, bir mal ýok, kim alanlygy belli däda. Ölýär gitýär, kim alanlygy belli bolmaýar. Emma dänere ýeri ýokda. Dänere ýeri ýok.

Hamana, bäş müň ýyl mundan ozal bir-biriniň bir çörek hakyny iýipdir. Ýüz müň ýyl geçäsin, o algylydyr, o bergilidir. Ýüz müň ýyl, ýüz million ýyl geçsin, kyýamat her ýaňa abartylda, hak nahak ýanýan däldir. O algylydyr, o bergilidir. Gabry öýsün, çüýrüsün, tozan bolsun, ýakylsyn, ýakylmasyn, suwaklansyn, ol algylydyr, o-da bergilidir.

Allah aýdýar. Adam pakyr özüne näme myka diýýär diýipdir. Allah aýdýar. Adam görsün-ä, ýaňja bir bir gatyr pors suwdan ýaradylmadymy diýipdir. Bilden we gursakdan syzan bir pors gatyr däldimi diýipdir. Felýanzuril insanu mimma huliq, huliqa min mäin dafiq, ýahruju min beýnis sulbi we taraib. Döşüň arasynda we bilden syzan bir pors suw däldimi diýipdir. Innehu ala raj'ihi lakadir. Emma soňram şyl adam daýaw bolýar, ýa garrýar, ýa ýaş wagtynda, ýa oglan wagty ölýär. Allah aýdýar, şony ýaradan Hudaý gaýta kyýamatda turuzmana-da gudratym bardyr diýýär. Ýewme tübüles sarair, içiňdäki, kalbyň eteginde basyp goýan zatlaň açyljak gününde. Hokga ýol ýok ýerde. Ýo meň niýetim bidi, meň maksadym bidi, men nämedi diýip allanyp. Aňlap bolmajak ýer. Ine, Allahtagalaň Kelamy, Ýaňky gürrüňden men çykmaýyn. Birniçe hakylar bar, kyýamada barmaly, kyýamatda hak almaly bolýar. Musulman oňa razy bolmaly bolýar-da. Nägadar haklar bar, Alla kuwwat bersin, bir gelinler bir derazmut dek derdiň içinde gezip bärler-da. Ýa är, ýa gaýyneneden bir uzak derdiň içinde ölmese açyljak däller-da. Hiç kimiňde habary ýok Alladan başga şu öýde şoňa zulum edilip otida şu gelne ýa şu äre ýa şu gaýynenäge ýa baldyza ýa her gaýsyna bolsun hiç kim habary ýokda ogrynça gan aglak geçirip oty hiç kimede aýdyp bilmeýä Ne resmi datkalar aýdyp bilýä, ne bärki adamlar aýdyp bilýä, şu garşyny içinden ýa gözünden ýaş akdyryp geçirýä birniçe adamlar. E, Allaň hikmeti şeýle istäpdir. Bir gün hak hakaýetine ýetişmelila. Kyýamatdan bir söz diýdim baýakda, Magtymguly şany aýdýa, üç-dört dagy wagtymda geçip barýa. Kyýamatdan bir söz diýdim baýakda, Garaw bardyr ýersiz urulan taýakda. Ýöne ýalandan ezýet boş gitme Rahym garamatyn çekmeli bolar diýipdir. Kyýamatdan bir söz diýdim baýakda, Garaw bardyr ýersiz urlan taýakda. Zalymlar hor bolar galar aýakda, Garyp sen aglama şir dek bolar sende. Zalymlar hor bolar, galar aýakda, bu tada näme, ýa her ýerde kesi ýöriýä, ýa hiç kimiň eşitmejegini bilýä, ne Hudaý aýtyp bilýä, ne ene ata aýtyp bilýä, şaýt ene atasy merhum bolsun, ýa bir gelin, ýa är, ýa bir zat, aýdar ýeri ýok, bilýä adamyň aýtyp biljek ýeri ýokdugyny, ýadyna düşenak Allaň gapysyna mydam Ah! diýerler asmana çykyp durallygy. Zalymlar hor bolar, galar aýakda. Garyp, sen aglama, şir dek bolar sen. Eý, haky ýanyp duran, aglap durma diýipdir. Şir ýanak bolup hakyňy alarsyň diýipdir. Birniçe hak öz çäresiz kyýamata galmalydyr.